Ko te piko o te māhuri, ko ia te tipu o te rākau. He rito tangata, he mauri oro, he mauri reo, he mauri ora. Tata katoa he mauri oro, Kei ia tangata tōna reo oro. He mauri reo, kei tēnā iwi, kei tēnā hapū, kei tēnā tangata he pūrākau, he tūhonohono ki ngā mahi puoro. He reo mauri ora, anō nei te kī, ko tāu raurau, ko tāku raurau ka ora ai te iwi. Kei roto i ngā mahi puoro, ki te kore nei tātou e mahi tahi, ka mate pērei te moa. Ka ngaro. He rerekē ngā taonga puoro Māori ki wētahi puoro o te ao. Ka tīkina te taputapu rā Kua hanga taua momo puoro kia kuhu to ha ki roto ka whakatangi ahakoa te aha. Engari ko nga reo puoro, nga taonga puoro Maori ano nei te mahi o nga tupuna kia tatau ina ka mohio ki te pirangi koe tetahi mea me mahi. No reira kei te pirangi koe te whakatangi i tera momo puoro he mahi kei te haere ana ko te pu rerehua. Ko kōrero mai ētahi tangata i mua, Ah! He rākau noa iho! Ka tāpiri nei te taura, ka karawhiua, ā, ka rongo koe i te pūrerehua. Āe! Anō nei te rakuraku. Ka tīkina te rakuraku, ka rere ō matimati ki runga, ka rongo koe i te rakuraku. Engari, he waiata tēnā? He mahi ina ka hiahia koe te whai i tōna reo. Anō nei te tangata, ko tētahi pōhēhē nui o wētahi, ā, ka noho tapu ngā taonga puoro i te ao tahito. Āe! I pērā. Engari. Pērā anō tātou, ka tū ki te whaikōrero, arā, he mahi tapu tērā, ka tū ngā wahine, ngā nanny, ā, ngā kuia ki te karanga, he mahi tapu tēnā, engari kāre e roa, ka haere rātou ki te kihini, kai. Whakaora te tinana. He mahi whakahirahira tērā, engari he mahi whakanoa hoki. I te wā i hoki mai nga kōrero mō nga taonga pūoro ki a tātou, i ako kei roto i nga taonga pūoro he reo wahine, he reo tāne. Kei roto i ngā pūrākau ka rongo i ngā kōrero mō te ira atua wahine, mō te ira atua tāne, ā, mō te ira tangata wahine, mō te ira tangata tāne. Nō reira, kei roto i ngā mahi katoa ka rongo i noho wā tātou tūpuna i tērā momo tauritenga. Ina ka ruku hohonu tatou ki wa tatou purākau, wa tatou pakiwaitara, wa tatou kōrero o mua, ka tino kitea. I roto i nga purākau kua puta mai, kua mōhio whānuitia, a ko Hinaraukatauri te atua wahine mō nga taonga puoro. Ko ia te atua wahine mō te reo waiata. Koia te Atua e tiaki ana, he marumaru ia mō te whānau puoro katoa. I te wā o ngā tūpuna, ka hoki ngā kōrero I te taenga mai o te Pākehā ki a tātou te Māori, i reira taua tūtakitanga he tūtakitanga pūkōkiri, pūtētere, pūkaea, pūtātara. Ngā kaihītori o Ingarangi, o Pākehā mā. Ana, i rongo rātou i te reo pūkaea o te whenua, o te tangata whenua, o te Māori i runga i te whenua o Aotearoa. I whakahoki rātou te pū o te bugle. Ka rongo i taua whakawhitiwhiti reo pūoro. Kātahi ko ngā tāngata i runga i te pōti o Abel Tasman, peke rātou ki roto i ngā pōti iti, tau atu ki te whenua, ā, kātahi ka ohorere rātou i te whakamate o ngā Māori i wā rātou tāngata. Nā te mea, e ai ki te pōhēhētanga o tētahi taha, he reo pōhiri, engari ko te reo o tērā atu taha, He reo pakanga. Tae atu ki te te takiwa o te taimano iwa rau ma waru, ka puta mai ko tera o nga momo ture, ara ko te Tohunga Suppressions Act. Ko tera tu momo ture i tino patua nei i te ao Maori, ko tera o nga momo ture i ngu. te maha o wā tātou ao mātauranga. Ko tērā i whakamoe te maha o ngā hohonutanga kei roto i ngā mahi puoro. Ka pēhea nei tātou e whakaora i ngā puoro? Arā, i roto i tēnei ao hurihuri, ka whakaora mā te reo waiata, arā, e ai ki te ao Pākehā, arā ko te entertainment. Tera whare whakangahau, te whare tapere ki a tatou, whare karioi ki a tatou. Engari, ka kuhu atu te reo kōauau ki roto i ngā tūmomo waiata o ēnei rā, pēra i te hip hop, pēra i te tira puoro, pēra i te waiata tīereere o ngā opera, o te aha rānei, kia rongo tonu. Tātou i ō tātou reo puoro. Nō reira, ko te rongoā tērā. And koina te pai o ngā mahi taonga puoro, ā, he momo ara kia ako i ērā āhuatanga, ā, he, he momo ara, ā, i roto i ngā mahi i tīmata Papahirini mā, tērā anō, ā, tō rātou kaupapa o te, o Haumanu. kia, kia hoki ora mai ērā o ngā reo i ngaro nei i a tātou.
He kaupapa anō i tīkina atu ai rātou nā taonga nei. Ko ngā taonga hei, e kīia ana, hei hiki i ngā mamae, nei te whakamamae o tēnei mea o te whakawhānau tamariki i roto i ngā whare kōhanga. I tīkina atu te tangi o te kōauau hei hono i ngā kōiwi, tērā ka whātia. I te wā hoki ka honoa, hei whakamate rā i te mamae. I te wā e tāhia ana te tangata ki te moko, ka whakatangihia ngā kōauau mā tērā hei whakamate te āhua o ngā mamae e pā mai ana ki te tinana. Ko ēnei mea hei whakatipu kai, hei aha noa iho, hei pānui i te whānau o te tamaiti. Otirā ko tāna mahi nui he poroporoaki i te hunga kua mate.
He mahi anō tā te puoro te whakangahau i te tangata kia kore e noho ōkawa i ngā wā katoa. He mahi ōkawa, he mahi ōpaki. He mahi hohonu, he mahi whakakatakata. He mahi whakaoho, he mahi whakamoe. He mahi mo te ora, he mahi mo te mate. Kei wera ahure o te ao enei korero hoki. I whakatu tetahi hui ki Hinerupe, ki Te Araroa. I reira te wahi i tutakitaki a Papa Te Poro Malcolm i a Papa Richard, i a Papa Hirini, ratou i a Papa Brian, me ētahi atu o ngā tāngata i roto i te ao whakairo, nō ngā whare taonga, whare pupuri taonga, nō ngā whānau i a rātou ngā pūrākau e pā ana ki tēnei mea ko te kōauau. Ko tērā te wā ko te kōauau Ngā taonga katoa i roto i te ao puoro.
Whaowhao i te aho kū, whaowhao. Engari i taua wā i tīmata a Hirini, a Richard mā, te te noho tahi me te mahi tahi, te whakaara ake anō i ngā pūrākau e pā ana ki ēnei taonga puoro. Whaowhao.
Engari tērā te wā anō hoki tā rātou i roto i tētahi o ngā huihuinga o ngā tangata toi, i whakaarohia e rātou kia tīmata tētahi whānau o te motu ko Haumanu te ingoa. Ina i whai koe te aroha e pā ana ki ngā taonga puoro Māori, ana, i roto koe i taua whānau. Nā Hirini mā, nā Papa Te Pōro mā, nā ērā tangata he tāne, he wahine hoki kei roto i ērā o ngā haerenga. Kohikohi ngā kōrero mai tērā marae, mai tērā hapū, mai tērā iwi. Nā te kohikohi me te rapu me te kimi o aua kōrero katoa, koirā ngā mea i kohikohi a Papa Hirini mā. Kia. oho ake anō ngā kōrero, kia ara ake anō ngā tūhonohono, ā, kia ora tonu wā tātou reo, kōauau, pūtorino, pūtātara, he aha atu rānei, he aha atu rānei. Ko Te Ara Haumanu te kaupapa i whakatū. te whānau haumanu ki Te Papa i tēnei tau, hei whakanikoniko i te kaupapa o Matariki, tēnei te tau tuatahi i whakanuia i tētahi kaupapa Māori, kaupapa iwi taketake, hei whakataunga, hei hararei Mō te hae, mō te motu katoa. Ko Te Ara Haumanu, ki Te Whanganui-a-Tara, ki Te Papa. Ko ēnei kaupapa ngā kaupapa e torotoro atu ana ki ngā tangata e whai, e whai kaha ana ki te ao pūoro, e hehe ana ki te ako i ngā mahi pūoro, kia haramai, kia. Kia whakatau mai, kia mauria mai ō rātou pukenga, ō rātou hiahia, ō rātou mahi puoro, kia tūhonohono tātou i a tātou. Ko te painga i roto i te kaupapa, i te papa i tēnei tau, i tīmata i te ata tū, te ata pō, te ata hāpara, kia rewa mai ngā whetū o te rangi ki ngā mahi o te rā. I whakatū mātou ngā papamahi, hanga puoro, tito puoro, ā, kia ako hoki ngā tāngata e pā ana ki ngā rongoā kei roto i te puoro, i roto i ngā kaupapa harikoa.
Kua whakatūria e Haumanu tētehi wānanga ki te papa nei kia tutuki i tēnei wawata a te iwi kia noho māori mai a taonga puoro ki roto i te whare. Tētehi wāhanga o tēnei kaupapa he wānanga rongoā. Mōku ake, he rongoa tō ngā taonga tuku iho o tātou tūpuna, he rongoa ngā toi katoa. Mō te taonga puoro, ki te riro i a koe i tētehi taonga, pēnei i te kōauau, ka whakatangi, nāu anō aua rongoa e whakatangi, e puta atu i taua puoro. Taonga Puoro he whakarauora i ngā mātauranga Māori. Kia noho Māori a Taonga Puoro ki te whare, ā, kia noho Māori te Taonga Puoro ki ngā kokonga katoa o tō ao.
Ko te hanga he mea, he mea uaua te whakarapopoto engari ngākau nui ki ōna momo. I au i hanga, i taratarai ana i ngā taonga puoro, koira te mea nui ki a au, me whai te oro. Ahakoa Kua hora ngā whakarei ki runga i te whakairo, ngā mea pounamu, aha atu, aha atu rānei. Ko te oro tēnā te mea nui. Hoki atu ki te ngahere, hoki atu ki te taiao, kei reira te oro. Me pā tukituki ngā kōhatu ki a rātou anō, ā, ka puta he oro. Nō reira, he ataahua rawa atu ngā mea a ngā tūpuna.
I huri a Te Papa o Tongarewa ki te whare tāpere o Haumanu i taua wā. E whakaatu ana me Kira i ngā reo wahine, ngā reo tāne kei roto i ngā mahi, ngā kaimahi wahine, ngā kaimahi tāne i roto i ngā mahi, me ngā pia I ahu mai ngā kura, i ahu mai ngā whānau, i ahu mai i ngā kokona katoa. Wētahi nō Te Whanganui-a-Tara, wētahi i taraiwa i rere mai tawhiti, ā, ko tō mātou wawata kia, kia nui haere ia tau, ia tau.

Ko ngā whare taonga i Aotearoa nei, ko ētahi mai ngā kohikohinga taonga i roto i ngā taonga i ahu mai i ngā tauiwi o mua, i roto i ngā tangotanga Tāhaetanga, ā, kumekume o ngāi Pākehā. Ko ētahi he mea tahito, ko ētahi nā wā tātou kaiwhakairo o ēnei rangi, ā, i roto i ēnei tau 40 kua taha ake nei, kua whakairongia, kua ine mai ngā mea i tāwāhi. Kua whakairongia ngā mea tata ki ngā mea o ngā tupuna. Kua whakawhanaunga te whānau haumanu i wā tātou whare taonga pērā i a Te Papa. Kia whakawhanaunga, kia ako tahi tātou me pehea nei te tiaki i ngā mea tahito, engari kia kaua e tiaki mō te tirotiro noa iho, kia mōhio pai me kī rā ki tētahi pūtorino kua whai te ingoa o te tangata nāna te ringa whakairo o taua puoro, ko wai tātou, ngā mea o waho atu i tōna whānau, hapū, iwi, te kī, au kao, kore taea koe te pupuri i taua taonga i te mea he taonga nō tēnei whare taonga. Ki au nei, ko ērā taonga, mehemea he taonga puoro, i hangaia kia whakatangihia. Ahau me ētahi o te whānau puoro i ēnei rangi ki te taha o ngā whare taonga me te me kira te tupu i taua whakawhanaungatanga. Ā, wētahi he tino pai, wētahi whare taonga me wā rātou kaitiaki, e maha ngā tūmomo pepa me whakakī kia tūtakitaki, kia whakapā atu me ō komoringa, ā, engari kua whakatangihia au wētahi o ngā puoro i tāhaengia a James Cook mā me te whakahoki mai ki wā tātou whare taonga i konei, kia mōhio pai. Ā, kei te ora tonu ēnei puoro, ā, me pēhea nei te mōhio? Tīkina au tētahi kōauau i roto i ngā pukapuka maha, tōtika atu ka hongi, i hongi ai, i hariru au i ngā puoro, whakapāki aku ngutu, puta tōtika mai ōna reo. Ko te kōrero o tētahi i Te Papa, Ā, Horomona, kāre anō tētahi kia whakatangi tērā mai taua wā. Ko tērā hā, te hā tuatahi kua ho, kua uru atu ki roto i taua ko wau au, and i roto i aua kōrero ana, i mahi au aku karakia, i tukuna au aku mihi ki ērā o ngā tūpuna nā wā rātou ringa i whakairongia, me te whakamōhio atu hoki, kei te pupuri, kei, ka whakatangihia nei au i tō. taonga i runga anō i te kaupapa o te rangimārie, i te ako me te whakaora anō i tēnei taonga kua ngaro nei tō mātou taringa, tō mātou tirohanga atu. Ko te rongoā, i roto i te ao puoro, ka hoki ki te aro o te hā, arā, ko te aroha tēnā. Kia aro tātou ki tō tātou hā, ka pēhea tātou hongi, ka pēhea tātou e pūhā tō tātou hau? I te mea ka koki ki te kupu ko te hā o te ū, ana ko te he aha tērā mea te ū, arā ko a tātou whai i tēnei ao mārama. Nā, ko tērā te whāngaitanga o Papatuanuku ki a tātou. Kia whai tātou te hā o taua ūtanga, ana ka, ka kitea tātou i te, kei te rongo tātou i te ā, arā ko te rongoā. Ko tētahi painga o ngā kaupapa taonga puoro Ka hoki anō ki te taunga kōrero ka kī mai a Hinewīrangi i roto i ōna wānanga. Ka kōrero ia ki te minenga, Kaua tātou pōhēhē ko ngā kōauau, ngā pūtātara, ngā pūrerehua, ngā puoro anake. Me whakaora nei tātou i tō tātou puoro, arā, tō tātou tīnana tērā. He reo kei roto i ngā wāhanga o tō tātou tinana, me kimi koe i tō reo puoro i mua i te pupuri i tētahi puoro i waho atu i a koe. Nō reira, kei roto i ērā kōrero ka tino rongo tō ngao i a koe anō, i te mea ki te whakaaro tātou he puoro he mea ki waho atu i a tātou, ana, ka whakamoe nei tātou i a tātou anō. Mōhio pai wētahi o ngā whanaunga me ngā hoa. Ko a rātou tūmomo rongoā, arā, ko te tīpako i ngā kawakawa, ka tīpako i ngā kūmara hau, kuhu ki te oko, tāpiri te waihwera, inumia, ana, he whakaora, he mea ka kitea nei te tangata. Engari he rongoā anō ki tā te ringaringa o te tangata, arā, ko te mirimiri tēnā. Pērā i te romiromi, ērā tūmomo āhuatanga ko te pā ā-kiri, ka rongo i tō ake ngao e moe ana, e mamae ana, e aha atu rānei. Ā, ko tētahi painga kei roto i ngā taonga pūoro, ko te rongoā, ka ako anō tātou me pēhea te hā. Me pēhea te rongo i tō hā i roto i te kowau au? Me pēhea nei te rongo i tō hā i a koe e pupuri ana i te toka, e paopaongia ana i te tumutumu? Ka pēhea nei tō manawa taki e paopao ana hei āwhina i te reo o te tangata? Anō nei te ringaringa e paopao ana Te kukune, te pupuke, te hihiri, te mahara, ana, kia whai tō hā i te taki o te mahi o te wā. And ko te painga ki au, ahakoa ko te ringa Māori, ko te ringa Pākehā, ko te ringa tauiwi ka pupuri nei i te kōauau, ka ako nei i te mahi o ngā taonga puoro Māori, Ko te ataahua ki muri, ko ōna whakapapa he Māori. Ko ōna taiao nō konei. Ko ōna pūrākau he whakanikonikotanga o ngā wā, o ngā tupuna. Kua pupuri ngā kōrero mō ngā atua wahine, atua tāne, ā, kia kore tātou e ngarongaro nei i roto i. ā, te whānuitanga o te ao waiata, o te ao puoro, o te ao katoa. Kia noho motuhake tonu, engari kia noho tūhonohono atu ki ērā e hiakai ana ki te mātauranga, e hiakai ana i tōna tangi, tōna pao, e hiahia ana te whai honohono. Nō reira, tēnei whānau he whānau tuwhera. Ahakoa kei a mātou he kāhui, he whānau iti nei e whakariterite ana i ngā mahi, ā, kei te mōhio kē mātou, kei te mōhio kē ngā tāngata o te motu, ko Haumanu he whānau o ngā tāngata katoa e whai ana i ngā taonga pūoro. Tātou katoa he mauri oro. Kei ia tangata tōna reo oro. He mauri reo, kei tēnā iwi, kei tēnā hapū, kei tēnā tangata he pūrākau, he tūhonohono ki ngā mahi puoro. He reo mauri ora, anō nei te kī, ko tāu raurau, ko tāku raurau ka ora ai te iwi. Kei roto i ngā mahi puoro, Ki te kore nei tātou e mahi tahi, ka mate pērē i te moa, ka ngaro. Ko te piko o te māhuri, koia te tupu o te rākau, He rito tangata, he mauri oro, he mauri reo, he mauri ora. He nui ngā wawata i roto i ngā mahi puoro. Kei te kōkiri nei tātou i ngā mahi i waiho nei a Papa Hirinima. Wētahi o ngā tauira mō tēnā, ana kia kite atu i wa tātou marae katoa te motu, Ka rāngona te reo pōhiri, ka rāngona e te pūtātara, e te pūkāea, te pū rerehua e rērere ana, ā, ka rāngona ngā reo puoro, ka kaha rāngona ngā reo puoro i roto i ngā mahi kapa haka. Kia kitea atu, pērā nō te aronga o ngā akomanga puoro i roto i ngā kura, pēra i ngā mea rakuraku, ukulele, piana, cello, ērā momo, kia whai tūranga hoki, kōauau, pūtorino, pūtātara i roto i aua momo kura. Kia ora. Tērā te, ko tā te oranga me te tirohanga o te tangata kei te whakaora,

He wahine, he whenua, ah. Tēnā koutou.
Ko te reo te waka kawe i ōku whakaaro, i ōku roro ki ōu.
Te mīharo. Kei a tātou tonu tō tātou reo. I te mea, kotahi anō te reo mō tātou katoa. Ko te mea poka kē, kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita.
E mahara ana au ki ngā kōrero a ō mātou kaumātua. Haere! Ākona te reo, ahakoa nō whea, kia mau i a koe e hoki mai ki tō iwi, ana, ki konā koe e tīmata ai ki te ako i tōu reo ake. Ake nei kāore he mita. Ake nei kāore he mita o tēnei takiwā. Engari ko te whakaaritanga, ko te tukunga o tērā, kei reira pea te iwitanga.
Kei te mita o te reo, kei reira kia mōhio ai te kaihakarongo atu nō hea koe. Kei te mita o tō reo. Engari he reo kotahi kē tātou katoa.